Çakkirina wî ne geleka bi zehmet e. Belê pahîn ne şên. Min got bi hewe evî gencê Ebranî baş girêden. O dest û pêtûyî baş zincîrken ta ku birsî bît û têhnî bît û bizûbirîde ser mişkê xwe ve.

Ser hindê ra dilê min yê pê ve. Xwizika xatîna Zuleyxa guhê xwe neda ba dilê xwe û her dem kar bi mêşkê xwe kir ban. Mêşk û evînî? Zûleyxa ne evîndar e. Ciyawaziyê di navbera evîniyê û dînatiyê de bike. Evîniya pîrûz e. Min careka dijî gotbû nabêtin her tiştekê bi evîn bihête navkirin. Anku tu xwe tîna Züleyxa Danîjînkeka dî? Ez bi xuda wendî sîn dixwim, bes wê derfet dabû min, ez do te bi van her du desta eşkence dem yû zerfî. Bes mixabin ew derfet tê nade te min ez vê gel te bikim. Züleyxa zanîn ku Yûzesîf ne şon kesa ye bihête bin dest. Vê cahî vî dikem van peyvê toze girtî bihêle. Ez hej xwe tîna Züleyxa dikim û dê ber dam harîkatiya wê kem de û bigihîte hemî hîvî û umêdê di xwe ser te. Ev car hingî çi dînatî bîtin yan evînî? Çi renga ez daxwaza azadiyê bû te nakem? Belku bi xwe tîne Zûleyxa dikem. Û ez serxatira wê hatime dev te, da ku rêka azadiyê nîşa te bidem dînê dîn. Bêje min, erê tu gelek heş hatîna Zûleyxa dikey? Wekû giyanê xwe hejê dikem. Ez jî hej xwedayê xwe dikem. Pitir ji xwe û her tiştekê di vê dinyayê de. Çirke bo çirkeyê bi zavê dikeme di vê jiyanê de. Da ku berev xwedayê xwe ve biçim. Ne berev Zûleyxayê. Ez sozeka rast û dirist deme te. Eger tu goya xwe bideya Xatîna Zûleyxa û bikeviya bin hemî hez û viyanê twê, dihingî xwe bîniyî azad û berdayî. Bêje Zûleyxayê, Yoza Sîfî ew azadî nevetin ew azadiya ku neh tê da. Bêje, bêje bila meşkê xwe nefirûşî te îblîsî. Bêje pêrviya ser hemî jina, tu wefadar bin û dehmen paqij bin gel hevjînên xwe.

Xatîna Zileyxa yarî qumar kir lawa eziyeta wê ber avê da çû û ev çenda henêt veşart. Ewê hemî hewldan xwe tundî bî de ber çav û diyar ket belê pa çi tişt sernegirt.

Te got îşlayê gencekî di zîndanê be. Belê. Gel min were. Rengê wî, ser û berê wî yê çav bû, jiyê wî nêzîkî çendî bû. Ew yê bejin bilind bû. Ez dibêjim an sîh sal e yan jî sî û du sal e. Erê ew gencekî taze bû. Nav wî çi bû? Bêje min nav wî ne Yûsif bû? Min pirsiyar kir, belê ew wî got min dest têrî nîne ez navê xwe bo te bêjim. Û min baş caniya wî nedît, çinku pirça wî geleka dirêj bû û rêt wî jî hatbûn. Caniya Yûsivê min xweş diviye min xwe li pişt perdan jî dide dîtin. Nexêr. Çi tişt neşên caniya Yûsivê min veşêrin. Pisyara mazinê Kenaniya şme kir û Hizramil te hat. Pisyarek şme kir. Pisyara wî ser her duwazdeh tayê teyê berhem bû. Min gotê tayekê jê ve bûy. Bû çi ewî navê xwe negot?

Bila dua bi wan ku ra biket, ev ê ji babet xwe dîr ketîn. Ew kurê min Yûsif e. Anku ew kurê dîrî ji babê xwe Yûsifê min e. Ev axiftinê birayê te Yûsif îne Binyamîn. Gelekî ji babê xwe xerîb bû yê bo dikete hewar. Hedarê bikêşe bab. Yûsif dê li Misirê çi kedin? Û şinît zîndanê ve. Û ji bilî vê sal û xetê twî gelek wekîyet Yûsivî ne. Ez wisa hest pê dikem ku ev genc ji hekurê min Yûsiv e. Yan wî divêt behsê ser û berê xwe biket. Her wisa wî zîndanî ne tiştê dît gotin. Behsê xwedayê mezin û êka ne dikir û ew tayê ji te ve bûy. Hêşta bû bes nema li bîra min. Xwedayê min! Vî zîndanî ji tariyatiya zîndanê rizgar kevt dilûvaniya Babihûra bigehîne. Xwedayê min tu çavê babê wî ron bikey û dilê wî xweş key. Eger hin destgîriyê biden ez dê rabim çem. Xwedê digel te bît. Xwedê te parêzî tu baştirîn tişt xelat ket. Hêvî darim te bi van çava Yûsivê min dît bîtin. Hêviya min jî ew e. Dê bi xatira we. Xwedê digel te bît. Ya xudayê min. Tu diawêt ewî zîndaniyê Misirê digel hîvî û umîdî tu bicih bînî.